السلام علیکم ویور کیا حال چال ہے امید کرے سے ساڑے یار دوست احباب سب تندرست ہو سن فٹ فاٹ ہو سن ماشاءاللہ صبح بخیر تھی گیا صبح صبح دی رونق تے صبح صبح دا نظارہ بڑا پیارا پیارا اور خوبصورت جی ہے کیونکہ سورج اون سائڈ تو نکلدا پے اور تلے دھند پئی ہوئی ہے فوک پئی ہوئی ہے تے بڑا پیارا اور خوبصورت جی ویو آندا پے تے ملنگ اپنے اپنی ریڑیاں لے کے دے اپنے اپنے روزی دے بیندے پین دے دے پے بنا

سرائیکی نظاریاں دا انہاں دے اگوں ریکویسٹ ایہ ہوندی ہے ساڈی کہ ساڈا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر گھدا کرو ویڈیو واچ کرݨ توں پہلے پہلے تے فیس بک پیج تے ویڈیو پہنچدی پئے تاں اوکوں وی فالو کریسو محبتاں ونڈیسو کیونکہ تہاݙوں اتھاں وی محبتاں بھریاں ساڈیاں فیس بک پیج سلیم کھوکھے آلے تے ویڈیو ملتی رہندی چھوٹی موٹی پیاری پیاری تے باقی ویڈیو واچ کیتی کرو تہاکوں محبتاں بھرا واسطہ ہے۔ تے ذرا واچ ٹائم نہ بڑا تنگ کیتی ودے ساکوں ݙاڈھا۔ تے اوندے نال ذرا سپورٹ کراؤ چھا تے مہربانی ہوسی تہاڈی تے باقی اساں جو وی اے نظام تہاکوں اج دا جو وی ساڈا روٹین دی ہوسی تہانوں دکھیسوں تے ماشاءاللہ تہاڈا وی پیارا جیہا ولاگ دے وچ انجوائے کرویسوں سنگت ٹھیک اے رہسو نال نال ویڈیو سکپ کیا نہ کریسو صبح بخیر دے نظاریاں دو اج ماشاءاللہ پیارا جیہا ولاگ کر گھدے شروع تے اے پیارے پیارے نظارے ڈیٹھے کرو تے تہانوں بڑا سکون تے بڑا امن آیا کرسی ٹھیک اے سنگت تے رہسو نال نال ویڈیو سکپ کیا نہ کریسو سکپ کر ویسو ول تہانوں سمجھ نہیں لگنی کہ تہاڈے بھرا نے تہانوں کے سٹوری سنوائی ہے تے کے نی سنوائی اور ملدے ہیں اگاں ناشتے توں بعد۔
ول انہاں کیا آکھیا ہے؟ وال ہون جی کار تے چھوڑ مانا کیا بات ہے امان میرا اللہ سنگت میرا یار بوٹم سویرے سویرے متھے لگ گئے سارے اساں گھرو کھانا ناشتہ کر کے نکلے ہیں تے بوٹم صاحب ہوری بغیر دھاتے دوتے آ گئے ٹائم بارہ دا تھیندا پہ ویور تے بوٹم صاحب بھی ہے کوئی ساڑھے لے آج کو
نہیں ماشاءاللہ اچھی گال ہے اللہ پاک بھائی توفیق دے وے کیونکہ ماں دی خدمت کرنا جنت دی ہوا گھننا ہے تے باقی کوئی اچھا کو ٹائم دیو

کیونکہ بوٹم دا موٹر سائیکل ہے تے سارا کچھ بوٹم دا ہے تے پٹرول پواؤ تے چلو بے جھوٹے کھویں وے تے آپا ناشتہ کر کے تساں ناشتہ کیتی ودے وے نہ میں اوہ منہ ہی کہن دو تے نہ ٹو بوٹ رے کے ڈان دی میں ودے کیا بات ہے امان میرا اللہ تے باقی ویور ماشاءاللہ اساں تے ناشتہ کر کے آ گیا اسے تے بوٹم سڑا یار ہی میں آ گئے بیا سڑا یار ہی ڈو ایک رشکے والا بھی آ گئے تے باقی اللہ کریسی چنگیاں ساڈیاں لیسی تنگیاں ہن کڈے ماں میں میں یار پیار شار
بوٹم دے سنگن سنیے وے بوٹم مین ساڈا ویلا یار ہے تے باقی انشاءاللہ ملدے ہیں اگاں چل کے باہر شاکر بھرا کیا حال ہے تیرا خیریت لالا طبیعت سے ٹھیک ہے مزے تے باقی ہن چلدے ہیں باہر چل کے روزی روٹی کرینے دگاں تو ماحول لگے

او جیویں آندا پئے سنگت آپوں نکلدے پئے ولاگ تانوں باہر دا ٹریول کروینے باہر دا وزٹ کروینے اودا انتظار ہوندا پئے کس ٹائم آندے تے کس ٹائم نہیں آندا جس ٹائم وی او پہنچدا پئے اسے ٹائم ہی آپاں نکلدے پئے ولاگ تے ٹھیک ہے سنگت تے باقی ایویں نال جڑے رہسو ویڈیو واچ کریندے رہسو محبتاں کریندے رہسو تانوں پیاریاں پیاریاں انجوائمنٹ ہی کیسوں راندے ماشاءاللہ بزرگ ہوری ریڑھی ڈاند گھن کے تے اپنا ویندے پئے گھراں نوں کیونکہ ٹائم ہو گیا بہت سارا۔ تے اے اللہ پارو خیر اے بھی ریڑی گھن کے ویندے پیندے آپا ہی ماشاءاللہ ولاگ دی طرف نکل دے ہیں اللہ پارو خیر اللہ کرے سی چنگیاں تے بلا ساڑیاں لے سی تنگیاں تے باقی دعا کرے سو ساڑے نال نہ رہا سو ویڈیو سکپ نہ کرے سو سر میں کیا ہو سکتا کہ چھڑ گئے ہو ویور آج تو کچھ ٹائم پہلے تو سا میرا ایک پچھلے ولاگ تے وان کے دیکھ سو تے اس ولاگ دے نہ اس بھائی دے گول گپیاں دی ریڑھی تہانوں ملی ہوسی او کیتے دور دراز ایک سارے ٹریولنگ ولاگ دے وچ اے آیاں تے اج ماشاءاللہ ول ساڑے کیبن تو گزر تھی ہے تے اساں اپنے گول گپیاں کیتے انوائٹ کر کیتے باقی تہانوں لکھے نے گول گپے بڑے وی آئی پی لذت دار ہونے اور سبحان اللہ ہونے تساں کھاندے وے تاں ولا ساتھ بسم اللہ نہیں تاں ول تھوڑا بھرا آپ کھاسی کلا کلا

ویلکم بیک سنگات اپنا گاؤں اور اپنی سریکی لوکیشن اور اپنی سریکی سخاوت ماشاءاللہ ویلاگ دی طرح ٹریول تک کر گی تھا سنگات آسا اپنے ریلوے پھاٹک دے پہنچے خوبصورت جے ویو دے خوبصورت جے کن منظر دے پچھو کال آگے بھی دکان دے آؤ توڑا سیل مین آیا ہوئے تے آسا ویلاگ اپنا تھے سٹاپ کر کے واپسی آمنا پہ گے سنگات اے ہوندے زندگی دے نظارے اوں آکھے بس کیا کر سکتے کچھ نہیں آکھ سکتے تے باقی آپاں آ گیا اپنے ولاگ دی طرف تے ماشاءاللہ ولاگ دوبارہ کنٹینو آپاں اتھائی کر کے تے شاماں بھی پہ گئیاں تے تیرے بنا تو گھر آ جا مایا تے باقی ہن کچھ نہیں سے آکھ سکتے کہ سنگا جی میں تساں آپ سمجھدار ہی وے تے اسا گیو سے تے صحیح اپنا ٹریول کر کے چھوٹا جیا اتھا پچھو سے پہنچ کے تے ولاگ جی میں شروع کیتو تے فون آ گیا پچھو واپسی سانوں روزی روٹی دے آونا پے گئے چلو کوئی گال نہیں والے زندگی دے گپے چھٹے ہونے پے اوہ کہ بھج بھج بھج بھج دھرکوں بھی تے پتہ نہیں میں کیویں ہے صحیح ایک پہاکا بڑا پیارا لیکن میں گناہ دا نہیں پیا بھج بھج دھرکوں بھی صحیح تے پرنی جو مینا ایویں کیویں ہے پہاکا چلو کوئی گال نہیں تے باقی کوئی غلطی کوتا ہی تھا ہی ہو جی دا دلوں معذرت کریسوں تے باقی ملدے راہندے راہسوں ساڈے نال نال ہک پیارے پیارے ولاگ نال تے خوبصورت جیاں ثقافتاں نال تے اپنے پیارے ولاگ سرائیکی ڈیکھن کیتے ساڈا یوٹیوب چینل لائک سبسکرائب فالو شیئر کیتا کرو تے باقی میں نال جڑے رہے کرو ذرا کیویں سٹاپ کرو تے والا آنا میں تھوڑے تے واپسی واپسی آ گئے سے بیک بال گزرن لگ گئے بالاں نو کراس کرا کیتے تے باقی اساں واپس اپنے ولاگ دی طرف آ گئے تے باقی کوئی ساڈی غلطی کوتاہی لگی ہوے تے اساں دلوں معذرت کریسوں تے باقی ساڈا چہرہ کلیئر آندا پے تے ٹھیک ہے بابا حاج صاحب بھی ماشاءاللہ اپنا گھاہ پٹھا وڈھن آ گئے بابا حاج صاحب لیٹ ہو گئے اگے ساڑا ولاگ لیٹ ہوندا ہی تے اج بابا حاج صاحب لیٹ ہو گئے چلو کوئی گال نہیں بابا حاج صاحب اپنی گاڑی کھڑی کر کے تے ویندے پین اگاں اپنے فصلاں دی طرف او فصل کٹائی کرے سن تے کٹائی کر کے تے لے ویسن اپنے جانوراں نو کھوے سن کھا تے باقی گھنسو آپ آج دے ولاگ نال اجازتاں ملدو راسو ملسو ران دے ہر ایک نویں نویں ولاگ نال پیارے پیارے کلچر دے نال نال اور پیاریاں پیاریاں ثقافتاں نال نال ٹھیک ہے سنگت آج تو پیارا جا خوبصورت جے تھنگ شیر سنوے سو